לשם יחוד קודשא בריך הוא שכינתא גיימער לערנען די פערדע שיעור אין די סעריע פון אורות הבעל שם טוב די פאריגע וואך געמאכט א הקדמה אז די בעל שם טוב האט געזאגט אויף זיך אז ער איז אראפגעקומען אויף די וועלט אויסצולערנען א נייע דרך אין עבודת השם וואס איז צוזאמגעשטעלט פון די פאקט אז א מענטש דארף ממשיך זיין אויף זיך, א מענטש דארף צוציען צו זיך דריי אהבות, דריי ליבשאפטן, אהבת השם, ליב האבן דעם אייבערשטן, וואס איז געווען די פאריגע וואך אין די געשיר, אהבת ישראל, ליב האבן יעדע איד, וואס איז מיר יעצט שוין די וואך אין די געשיר, און אהבת התורה, ליב האבן די תורה, וואס איז מיר יעצט שוין זיין נעקסטע וואך אין די געשיר. סאו די וואך אדער געשיר גייען מיר רעדן פון אהבת ישראל וואס איז מיוסד אויפן פסוק פארשטייט זיך וואס שטייט אין פסוק אין די תורה ואהבת לרעיך כמוך דו האסט ליב האבן צו דיין חבר אזוי ווי דו האסט דיך ליב און ר' עקיבא זאגט זה כלל גדול בתורה עס איז א גרויסע כלל אין די תורה און הלל הזקן ווייסמאן האט געענטפערט פאר דעם איד וואס איז געקומען פרעגן זאל אים אויסלערנען די תורה. א רגל אייך איז אן אוסר לתורה אויף איין פיס, האט ער אים געענטפערט, מה דהלך שנא לחברך לא סע, וואס דו האסט נישט ליב, זאלסטו נישט טון פאר דיין חבר, ואידך פרישא זיל גמורה, אלעס דאס איז די גאנצע תורה, פון דא און ווייטער איז אלעס זאלסטו גיין איז א פירוש, זאלסטו זאלסטו דיך ארויסלערנען פון דעם, דארף מען דאס אביסל פארשטיין על פי די הייליגע בעל שם טוב. סאו לאמיר אנפאנגען אזוי, שמעתי ממורי, ברענגט די הייליגע קאמאנדע, די בעל שם טוב האט געזאגט פאר זיין תלמיד די הייליגע כלה מאיר האט ער אים געזאגט אזוי, מער ווי דו האסט ליב דיין בן יחיד, ער האט געזען ווי ער געבט א קוש פאר זיין בן יחיד, האט ער אים געזאגט, מער ווי דו האסט ליב דיין בן יחיד, האב איך ליב די נידריגסטע פון די נידריגסטע.

ווייל ס'איז דא א שטיקל בעל שם טוב, דער בעל שם טוב האט געזאגט אויף אידיש אז אהבת ישראל איז אהבת השם, ווייל ווער ס'האט ליב די טאטע האט ליב די קינדער, פשט איז אזוי, איינער וואס האט ליב דעם באשעפער האט ליב זיינע קינדער, און ער פארשטייט אז יעדע איד איז א קינד פון באשעפער. איז די ריזן וואס מען דארף ליב האבן א איד איז נישט פאר ווער ער איז, פאר וויאזוי ער קוקט אויס, פאר וואו ער וואוינט, פאר וואס זיין דזשאב איז, פאר וואס ער האלט, פאר וואס און וויאזוי ער גייט אנגעטון, וויאזוי ער קוקט זיך אויס, גארנישט פון די חיצוניות, אפילו פון וואס זיינע מעשים זענען, אפילו נישט פון וואס ער איז א גרויסער תלמיד חכם און ווי ערליך ער איז. די ריזן פארוואס מען האט ליב א איד איז ווייל אונזער מיר אלע אידן זענען א חלק אלוקי ממעל, אונז זעמיר קינדער פון באשעפער, יעדער איינער האט אין זיך א זאך וואס הייסט א נשמת ישראל, א אידישע נשמה, און די אידישע נשמה קען מען נישט פוגם זיין אפילו מען וויל, און פאר די ריזן אליינס דארף מען אים ליב האבן אהבת נפש ווייל ער איז דעם באשעפער'ס א קינד. ממילא האט עס נישט קיין שייכות מיט זיינע מעשים וואס זענען ארום און ארום. ער דארף ליב האבן יעדן איינעם, דער פחד שבפחיתים, דער קלענסטער פון די קלענסטע, פארשטייט זיך אוודאי כל שכן וכל שכן דארף ער ליב האבן א צדיק, וואס מען וועט שוין מסביר זיין אין עקסטערע שיעור וואס דער בעל שם טוב האט וועגן די אהבה וואס א איד דארף האבן צו צדיקים. און טו יעצט זיך מיר פאוקוסן סתם אויף דעם מושג פון אהבת ישראל, אז מען דארף ליב האבן יעדן איד ריגארדלעס פון אלעס ארום, ריגארדלעס פון זיין פאזישאן, ריגארדלעס פון זיין אויסקוק, ריגארדלעס פון זיינע מעשים, ריגארדלעס פון עניטינג דארף מען ליב האבן יעדן איד, ווייל ער איז דעם באשעפער'ס א קינד, און דער קומענדער ווען ער איז מסביר די הייליגע בעל שם טוב לייגט צו א מורא'דיגע רמז אז ואהבת לרעך כמוך אני ה', די ווערטער איז די זעלבע גמטריא ווי ואהבת את ה' אלוקיך, ביידע זענען בגמטריא נײַן אויף זיבן, אז ואהבת לרעך כמוך און ואהבת את ה' אלוקיך ביידע זענען די זעלבע גמטריא ווייל ס'איז הא בהא תליא, אויב דו האסט ליב א איד

די ואהבת לרעך כמוך איז א ענין צו זאגן פארן דאווענען ואהבת לרעך כמוך, די בעל שם טוב מסביר געווען אז ווען א איד זאגט ואהבת לרעך כמוך און איז זיך מקשר מיט גאנץ כלל ישראל, און ווייסט מען דאס אלעמאל וואס די בעל שם טוב האט מסכים געווען זיי זאגן לשם יחוד, מען זאגט פאר יעדע מצוה בשם כל ישראל בשם כל ישראל, און מען איז זיך מאחד און מען איז זיך מקשר מיט גאנץ כלל ישראל, דעמאלס זאגט די בעל שם טוב גייט די עבודה ארויף, ווייל ווען מען קומט אזוי טון, מען קומט אזוי כלל ישראל, איז נישט דא גארנישט וואס קען אפהאלטן. די די תפילות און די עבודה פון ארויף גיין. איז די ענין פון הייליגן בעל שם טוב און ליב האבן יעדע איד גייט צוזאמען מיט די ענין די קאמאנא שטעלט עס זיכער צוזאמען מיט די בעל שם טוב אליינס אויכעט שטעלט עס צוזאמען מיט די אנדערע ענינים פון בעל שם טוב וואס די בעל שם טוב האט אויסגעלערנט בעיסד אן די משנה זאגט א ודן את כל האדם לקו זכות מען דארף דן זיין יעדן איד לקו זכות איז דא צוויי ענינים וואס די בעל שם טוב צונעמט דן זיין יעדן איד לקו זכות די ערשטע ענין איז די בעל שם טוב איז מסביר אזוי אז א מענטש קען נישט זעהן מיט זיינע אויגן שלעכטס נאר שלעכטס וואס קומט פון אים, די בעל שם טוב בעיסט עס אויף א משנה, די משנה זאגט כל נגודם אדם רע חוץ מנגע עצמו, די פלעינע טייטש איז אז יעדע נגע קען א מענטש זעהן חוץ פון זיינע אייגענע נגעים, די בעל שם טוב טייטשט אביסל אנדערש כל נגודם אדם רע, יעדע נגע וואס דו זעהסט אינדרויסן זאלסטו וויסן כל נביא גדול בדבר רואה חוץ זאלסטו וויסן אז עס איז מנהיג העצמו, עס קומט פון דיין אייגענע שוואכקייט. פארוואס? פאר צוויי סיבות, קודם כל, אפילו מאדערן סייקאלעדזשי היינטיגע צייטן דרײַ הונדערט יאר שפעטער איז שוין אנגעקומען צו די החלטה אז יעדע זאך וואס טריגערט א מענטש, יעדע שלעכטס וואס באדערט דיך, זאלסטו וויסן, ס'איז באדערט דיך וועגן ס'באדערט דיך די שלעכטס אין דיך. סאו למשל, יעדער איינער ווייסט אז א טאטע האט די מערסטע שוועריגקייט מיט א קינד וואס האט זיינע נאטורן. סאו אויב א טאטע האט א קינד וואס האט ממש זיינע נאטורן, און קלעשט עס זייער אסאך, פארוואס? ווייל ער זעהט זיינע שוואכקייטן אינעם קינד, און ס'באדערט אים מורא'דיג שטארק, און דארט ווערט ער די מערסטע געטריגערט. אויב האט א קינד מיט אנדערע נאטורן, ס'האט אנדערע שוואכקייטן, באדערט אים עס נישט אזוי שטארק, באט ווען ער זעהט זיינע שוואכקייטן אין זיין קינד, שפרינגט ער ממש אויף. די בחינה איז בעצם מיט יעדע שוואכקייט און יעדע שלעכטס וואס א מענטש זעהט אינדרויסן. פארוואס טאנצט איר פון די שלעכטס? וואס באדערט אייך פון די שלעכטס? דער שלעכטס באדערט דיך נאר ווייל דו זעסט עס אין דיך. די איינציגסטע וועג וויאזוי א מענטש קען פערסיוון עפעס, וויאזוי א מענטש קען זען עפעס, די מענטש קען אויפכאפן עפעס, איז אויב ער האט עס אין זיך. יעדע עקספיריענס וואס א מענטש עקספיריענסט אויף די וועלט, יעדע זאך וואס א מענטש זעט אויף די וועלט, ברענגט ער אלעמאל צוריק צו זיך, צו זיין אייגענע עקספיריענס, און ער דארף עס רילעיטן צו עפעס וואס ער האט געפילט, ווייל ער קען נישט פילן וואס א צווייטער פילט, ער קען נאר פילן וואס ער פילט. סאו יעדעס מאל א מענטש זעט עפעס, אדער פילט עפעס און די אנדערע מענטש, דארף ער עס אלעמאל צוריק ברענגען צו זיך. סאו ווען א מענטש זעהט שלעכטס און ער דיסיידט אז דאס איז שלעכטס, איז נאר ווייל ביי זיך אין הארץ האט ער שוין געהאט אמאל אזא עקספיריענס און ער האט דאס שלעכטס, ער פארמאגט דאס שלעכטס, ממילא קען ער זעהן אויף א צווייטנס דאס שלעכטס. דאס איז על פי פשטות. צווייטנס איז דער בעל שם טוב מסביר עס נאך, עס גייט נאך אפילו טיפער פון דעם. בעל שם טוב האט א טייטש ווי מען זאגט אין פסוק ה' צילך, דער אייבערשטער איז דער שטן פון א מענטש. איז בעל שם טוב מסביר אזוי, אז א. בעל שם טוב זאגט אז וכל צער ויסורים שיש לאדם, יעדע צער און יעדע יסורים וואס איז דא פאר א מענטש, גזר על עצמו, האט ער זיך אליינס גוזר געווען אויף זיך, במה שקטרג על חברו, מיט דעם וואס ער האט געמאכט א קטרוג אויף זיין חבר. וואס הייסט? אויב א מענטש טוט עפעס א שלעכטע זאך, די אייבערשטער זאל אפהיטן, מען וויל וויסן אויבן און הימל, וואס זאל מען אים טון? וואס איז די וואס איז די וואס איז די פסק וואס ווען א מענטש טוט אזא שלעכטע זאך וואס דארף מען טון מיט אזא זאך ברענגט מען אים אז ער זאל זעהן ווי א צווייטער טוט אזא שלעכטע זאך און מען מאנאטערט זיין רעספאנס און דאס וואס ער וויאזוי ער רעספאנד דאס איז די גזר דין אזוי זאגט די בעל שם טוב א מענטש אלע שלעכטס וואס קומט אויף א מענטש און יעדעס מאל ס'איז דא א גזר דין לרעה אויף א מענטש איז עס נאר ווייל ער האט אזוי גע'פסק'נט אויף א צווייטן ווייל ער האט געזעהן די שלעכטס אין א צווייטן און ער האט גע'פסק'נט, ממילא זאגט דער בעל שם טוב יזהר מאוד, זאל מען זייער שטארק זיין נזהר אלעמאל צו דן זיין לכף זכות אפילו די ערגסטע זאך וואס ער זעט, און אפילו די ערגסטע עבירה וואס ער זעט, אדער די ערגסטע מענטש, זאל מען מורא'דיג אלעמאל דן זיין לכף זכות, מען זאל ליב האבן יעדן איד. פארוואס? ווייל אזוי אויב חס ושלום זאל קומען אז א מענטש אליינס זאל דורך פאלן אין א עבירה, העט מען וויסן, העט מען זאגן קוק, קוק עס אן, אויף יענעם האט ער דן געווען לכף זכות, ממילא מוז מען אים אויך דן זיין לכף זכות, דאס שש השם צילך, דער אייבערשטער איז אזוי ווי א שטן, אזוי ווי א שטן גייט נאך, ווען א מענטש מאכט מאושענס מיט די הענט, ריקט די הענט, דער שטן לויפט נאך, די זעלבע זאך, ווען דו ריקסט דיך, דער באשעפער זאגט, איך וועל טון אזוי ווי דו. און די קאמאנדע טייטשט אריין אין די פסוק ווען ער איז מסביר די בעל שם טוב ואהבת לרעך האב ליב דיין חבר פארוואס ווייל כמוך אני ה' אזוי ווי דיך זאגט דער באשעפער אזוי גיי איך זיין כמוך אני ה' אזוי ווי דו פסק'נסט דו האסט ליב יעדן איינעם דו ביסט מוחל יעדן איינעם דו ביסט דן לכף זכות יעדן איינעם כמוך אני ה' איך וועל טון די זעלבע פאר דיר. אויב דו וועסט טון אזוי פאר יעדן וועל איך טון די זעלבע פאר דיר. איז ווען א מענטש פארשטייט אז יעדע זאך וואס ער זעט אינדרויסן, יעדע שלעכטס וואס ער זעט אינדרויסן, אפילו אויף די גרעסטע רשע און אפילו די גרעסטע רשעים, איז אלץ נאר פון זיין שלעכטס, פון שלעכטס וואס וואס ער זעט, און ער דארף אויף דעם תשובה טון, און חייך תוכיח את עמיתך ולסיסו עליו חי, טייטש דער בעל שם טוב די זעלבע זאך, דו זיי דיך מוכיח, דו קוק אריין ווען דו זעסט עפעס שלעכטס, וואס האב איך, וואו האב איך שלעכטס געטון און וואו קען איך תשובה טון אויף מיינע מעשים, לשיא סאלאווקייט, ברענג נישט אויף פאר יענעם די עבירה, דו ווייל וואנס דו האסט תשובה טון, זאגט דער בעל שם טוב נאך מער פון דעם, איינמאל דו העסט אריינקוקן אין דיך, ווען דו זעהן עפעס שלעכטס אין א צווייטן, און דו האסט פארשטיין אז ס'קומט בעצם פון דיך, וועסטו אריינקוקן אין דיך, און דו העסט תשובה טון, אוטאמאטיקלי העסטו מעלה זיין יענעם, וויבאלד מיט די פאקט אז דו האסט יענעם דן געווען לכף זכות, און דו האסט תשובה געטון אויף דיין עבירה, וועט יענער פון זיך אליינס באקומען מסורתית תשובה, און דו האסט יענעם ארויפגעשלעפט, האסטו יענעם ארויפגעברענגט מיט די גוט אויג וואס דו קוקסט אויף יענעם, מיט דעם ביסטו מחזיר יענעם בתשובה. סאו מיט דעם נקודה גייט דער בעל שם טוב, עס ווערט מבואר אויף ממש הונדערטער אויב נישט טויזענטער פלעצער אין ספרי הבעל שם טוב, אז על פי דעם בעל שם טוב דארף מען ממש קוקן מיט א גוט אויג אויף יעדן איינציגסטן איד, און דער בעל שם טוב דרוקט זיך אויס אפילו על רשע גמור, אפילו על פחות שבפחות דארף מען קוקן מיט א גוט אויג. און מען זאל זיך ייטב עמהם, זאגט דער בעל שם טוב, מען זאל גוטס טון מיט זיי, במחשבה, בדיבור, ובמעשה, סיי מיט די מחשבה, סיי בדיבור ובמעשה, בכל כוחו, מיט זיין גאנצן כח, ובזה יפתח מקור הרחמים, מיט דעם וועסטו עפענען די מקור הרחמים פון אויבן אין הימל, און כאילו נבנה בית המקדש בימיו, כאילו מען האט געבויט א בית המקדש, דו האסט ממש אויפגעבויט די בית המקדש אין דיינע צייטן, מיט דעם וואס מען האט ליב יעדן איד און מען קוקט גוט אויף יעדן איד, איז מען עפנט מען דעם מקור הרחם, איז מען טוט עס מיט אן אמת, מען איז משמח דעם אייבערשטן, ווייל דער אייבערשטער ווארט אז מען זאל ארום גיין און דן זיינע כף זכות אויף יעדן איד, דן זיינע כף זכות אויף זיינע קינדערלעך, דער אייבערשטער ווארט אויף דעם, און ווען מען טוט עס מאכט מען א מודיגע שמחה און מען עפנט אויף א מודיגע מקור הרחמים, מען עפנט אויף די מידה ביים באשעפער, די מידה פון דן זיינע כף זכות און פון פארשטיין אז יעדער איינער איז גוט, נו וואס דען? א מענטש וועט דאך זאגן, אהבה ה' שנא יראה, א מענטש וואס האט ליב דעם אייבערשטן האט פיינט שלעכטס, זאג איך אוודאי. אוודאי דארף מען פיינט האבן די שלעכטס, באט מען דארף נישט פיינט האבן די מענטש וואס טוט די שלעכטס, מען דארף ליב האבן די יעדע איד האט א חלק אלוקי ממעל, סאו יעדע איד האט אין זיך א חלק טוב, די חלק טוב דארף מען ליב האבן, אויף דעם דארף מען פאוקעסן, אויף דעם דארף מען עס ארויף ברענגען, דער בעל שם טוב זאגט זייער זיס, כמו שעל עצמו מוסר דין לקב זכות, איז פונקט אזוי ווי א מענטש אויף זיך אליינס ווען ער טוט עפעס שלעכט, אויב איז ער גראון אפ ענאף פארשטייט ער אז ער ווערט נישט יעצט א שלעכטער מענטש, ער בעצם איז נאך א גוטער מענטש, ס'קומט אים נאך גוטס, ער עקספעקט נאך גוטס אויף די וועלט, נאר וואס דען? ער האט געטוהן א שלעכטע זאך, און ער טרייט צו טרעפן אויף זיך א דין לכף זכות, ער טרייט זיך זיך מצדיק צו זיין על חז ל, איך האב געהאט א ברענעדיגע יצר הרע, איך האב געהאט א עוויעס א גוף, איך האב א שווערן חומר, די זעלבע זאך זאל ער טוהן מיט א צווייטן איד, ער זאל פארשטיין, און דער בעש ט נוצט טאקע די צוויי משלים, ער זאל זאגן יענער האט מסתמא א פלאמעדיגע יצר הרע וואס איך קען אפילו נישט משיג זיין, יענער האט מסתמא א שווערן גוף, א שווערן חומר, א שווערן גשמי אז איך קען אפילו נישט משיג זיין, און ווען דו וועסט נוצן די תירוצים אויף א צווייטן, אזוי וועט עס ארבעטן אויף דיך אויך, און פונקט אזוי ווי דו פארשטייסט אז אויף דיך ארבעט עס, דו פאר דיך אליינס פילסט גוט, נאר וואס דען, ווען ס'קומט צו א צווייטן איז עס שווער צו פארשטיין, דארף מען זיך אויף דעם אנשטרענגען צו מצדיק טוב זיין אויף יעדן איינעם, דורך עצם שלעכטס, שלעכטס איז מען נישט מחיוב ליב צו האבן, פארקערט, מען דארף פיינט האבן שלעכטס. באט די איד וואס טוט עס, יעדע איד איז גוט, יעדע אידישאפט קען מילא ווי ער איז און וויאזוי ער איז לערנט אונז דער בעל שם טוב אויס, איז גוט און האט אין זיך גוטס און האט נחלק אלוקי ממעל, און א מענטש קען טשוזן אויף וואס ער פאוקעסט, ווען ער טרעפט א מענטש קען ער טשוזן צו פאוקעסן, זאל איך פאוקעסן אויף זיין שלעכטס אדער זאל איך פאוקעסן אויף זיין גוטס, זאגט דער בעל שם טוב כאפ אים אן מיט זיין גוטע ענגל, כאפ אים אן ביי זיין ביי זיין ביי זיין ביי זיין גוטע פארט, פאוקעס אויף די גוטס, ווי ר' מנחם רופט עס אן די נקודה טובה. און פאוקוס אויף די גוטס און דורך דעם וועסטו מאכן אז דו זאלסט זיין גוט און און ער זאל ווערן גוט און דו עסט אים מעלה זיין מיט דעם. נאכדעם איז דא אזוי, ס'איז דא אויפן הייליגן בעל שם טוב, איז דא ביי חסידים ווייס מען איז געווען א מורא'דיגע מורא'דיגע ענין פון ווען מ'רעדט פון אהבת ישראל צו זיצן צוזאמען חסידים און פארברענגען. און א מורא'דיגע ענין פון מרבה זיין באהבת אחים באהבת רעים, ווי ס'שטייט שוין פון די ראשונים מיין איך געזאגט א אספי ואגידה לכם את אשר יקרה לכם באחרית הימים, אז אז יעקב אבינו האט געוואלט זאגן וואס וואס גייט זיין באחרית הימים, ער האט געביקשט לגלות הקץ, ער האט געוואלט מגלה זיין ווען משיח גייט קומען, מען האט אים נישט געלאזט, האט ער עטליעסט געזאגט א א טיפ פאר אידן. א גוטע טיפ זאלן זיי זיך קענען האלטן אין גלות פאר משיח העט קומען האט ער געזאגט אזוי האספי נעמטס אונגס צאם ואגידה לכם אז צו קענען צושניידן אלע צרות וואס איז געשען באחרית הימים אידן זאלן זיך צאם נעמען ס'געווען א מודיג עבודה ביי חסידים זיצן ווי כמאן ער זאגט אין אין נוצר חסד ווען ער ברענגט עס אראפ דארט צווישן אלע שטיקלעך בעל שם טוב וואס ער ברענגט אראפ איז ער מסביר אז ווען חסידים זיצן צוזאמען ביים סעודת מלוה מלכה ביי ברית מילה און ביי א עני סעודת מצוה וכדומה ווען זיי זיצן צוזאמען איז עס די מועיל להרבה עניינים, ס'העלפט פאר א באנטש עניינים לעת כשרות אהבה להכנעה פאר פרנסה וכל טובות שבעולם, אלע גוטס אין די וועלט קומען ארויף ווען חסידים ברענגען ווען חסידים זיצן צוזאמען מיט אהבת ישראל, ווען אפאר אידן זיצן צוזאמען און נעמען זיך צוזאם, ווער רעדט נאך ווען עס איז דא א מנין, דעמאלטס שרייבט דער קעמאנער, דער בעל התניא ברענגט עס אויכעט, ווען א מנין אידן זיצן צוזאמען אז ביי א מלאך וואלט ווען אריינגעקומען, וואלט ער געווארן פארברענט פון די גרויסע קדושה ווייל די שכינה איז שורה ווען זיי זיצן אידן צוזאמען און ביי די חסידים איז אויך געווען א מורא'דיגע ענין צו זיצן בפרט שבת פרייטאג צונאכטס שאלעשידעס זיצן צוזאמען באהבת ישראל צוזאמען זינגען און פארברענגען און זיין באמת דבוק איין איד מיטן צווייטן קען מען א געוואלד א געוואלד אויפטוהן, ס'איז דא א שם וואס ווערט געמאכט פון דעם שם פון י ח ד י אחד שבטי ישראל, און ס'איז א מורא'דיגע, ס'עפנט זיך מורא'דיגע שערים פון רחמים, רצון, שפע, ברכה, ממש, ס'ווערט אויסגערעכנט דא א אזא לאנגע שטיקל, איך וויל נישט פארלערן די גאנצע שטיקל, באט ס'איז א מורא'דיגע מורא'דיגע ענין ביי חסידים געווען צו זיצן צוזאמען און פארברענגען אזוי ווי ס'שטייט דער רבי זי ע ברענגט די טייטש, סעודייני ואיוושעיו, מאכטס א סעודה, העט מען געהאלפן ווערן. ווען חסידים זיצן צוזאמען ביי א סעודה, ווען אידן זיצן צוזאמען ביי א סעודה מיט אהבה און אחווה שלום ורעות, קען מען געהאלפן ווערן מיט אלעם גוטן. כ'וועל ענדיגן נאר מיט א שטיקל וואס ווערט געברענגט אין ספר הבעל שם טוב פון מדרש פנחס, בשם מדרש פנחס פון ר' פנחס'ל קאריצער, בשם ר' גדלי' לינעצער א תלמיד פון בעל שם טוב, וואס האט נאכגעזאגט פון מוכיח וואס איז אויך געווען א תלמיד פון בעל שם טוב וואס האט נאכגעזאגט פון הייליגן בעל שם טוב האט ער געזאגט אזוי משיח יהיה מלמד זכות טוב על כל ישראל משיח גייט מלמד זכות זיין אויף גאנץ כלל ישראל אפילו על הרשעים אפילו אויף די רשעים גייט ער מסביר זיין און מלמד זכות זיין שהם צדיקים אז זיי זענען גערעכט אויף אידיש שטייט עס ער גייט מסביר זיין די רשעים אז זיי זענען גערעכט זיי זענען געווען בעצם צדיקים. און מחמת הזכות שילמד זכות עליהם, דורך דעם וואס ער גייט מלמד זכות זיין אויף זיי, האבן זיך פריער גערעדט אז ווען מען איז מלמד זכות אויף א מענטש וואס געשעט? יחזירי בתשובה, דורך דעם גייען זיי טאקע תשובה טון, ווייל ווען מען איז מלמד זכות אויף א מענטש און מאכט מען אז יענער זאל מחזיר בתשובה זיין ברענגט מען אריין אין יענעם איסור התשובה, דיין גוטע בליק, דיין עין טובה אויף א צווייטן מאכט אז יענער זאל זיך אויך קענען זען מיט א עין טובה, יענער זאל זיך קענען באטראכטן ווי א גוטער, וואנס ער באטראכט זיך ווי גוט קען ער זיך שוין תשובה טון. ועל ידי זה יהיה נגאלין, דורך דעם גייט מען זיין אויסגעלייזט, כי בתשובה נגאלין, ווייל עס פארשטייט זיך אז מיט תשובה גייט מען ווערן אויסגעלייזט. סאו וואס משיח גייט טון? משיח גייט קומען, גייט מלמד זכות זיין אויף גאנץ כלל ישראל, דורך אפילו אויף די רשעים גייט ער מלמד זכות אז זיי זענען גערעכט, און דורך דעם גייט גאנץ כלל ישראל תשובה טון, אזוי וועט מען ווערן אויסגעלייזט. והוי אומר, און דער בעל שם טוב פלעגט זאגן, צדיק קטן אוהב רשעים קטנים, א קליינער צדיק האט ליב קליינע רשעים, פשט אז לכאורה ער האט נאר די קעפעסיטי, ער האט נאר די די די די די מעגליכקייט ליב צו האבן קליינע רשעים. א גרויסער צדיק, צדיק גדול אוהב רשעים גדולים, א גרויסער צדיק, לכאורה מיינט דאס פשט האט די מעגליכקייט ליב צו האבן גרויסע רשעים, אבל משיח, אבער משיח אליינס יהיה אוהב גייט ליב האבן און מלמד זכות און מלמד זכות זיין אפילו על רשעים גמורים, אפילו אויף רשעים גמורים ממש, מענטשן זענען אינגאנצן רשעים. לייגט ער דא צו א מורא'דיגע ווארט, וכל מי שמלמד זכות על כל הבריאה, און יעדער איינער וואס איז מלמד זכות אויף אלע בריאים אויף אלע באשעפענישן, הוא מבחינת משיח, איז מבחינה פון משיח, און די קאמאנא שרייבט די זעלבע זאך. אויך א לשון כי מי שמשתתף עצמו עם כל חי, ווען א מענטש איז זיך משתתף און ווערט איינס מיט כל חי, מיט יעדע באשעפעניש, עם הפחות, אפילו מיט די שוואכסטע איד, מיט די שוואכסטע באשעפעניש, להשפיע עליהם, משפיע צו זיין אויף זיי, כל טוב, אלעס גוטס, ביחוד אחד, ער פארשטייט אונז זעמיר אלע איינס, ווייל זיי זענען אלע קינדער פון באשעפער און זיי זענען אלע בנים למקום, ריח של משיח יש בו, אזא מענטש האט א שמעק פון משיח, שיעתד להכריע, וואס ער גייט אינמיטשען מכריע זיין די גאנצע וועלט כולם לכף זכות און לחיים צום גוטן. ממילא ווען ס'קומט צו על פי חסידות און מ'פארשטייט אז אונז האבן א א מורא'דיגע ענין על פי די בעל שם טוב פון אהבת ישראל, פון ליב האבן יעדע איד, פון אויסזען גוטס אויף יעדן איד, און חס ושלום אז מ'זעט עפעס שלעכטס זאל מען פארשטיין אז ס'קומט בעצם פון דיין אייגענע שלעכטס. און מען דארף אויף דעם תשובה טון, און דורך דעם וואס מען טוט תשובה ביי זיך, און דורך דעם וואס מען איז מכריע לכף זכות יענעם, איז מען מעלה יענעם, מען מאכט ס'דורך דעם יענער זאל תשובה טון. ממילא קען מען א געוואלד אויפטון מיט דעם. כ'האב געטראכט אמאל אז לכאורה אפשר איז דאס פשט וואס דער הייליגער דברי חיים האט געזאגט, ס'איז א באקאנט ווארט פון צאנזער רב, צאנזער רב האט געזאגט אז ווען איך בין געווען יונג האב איך געוואלט טוישן די וועלט, כ'בין עלטער געווארן האב איך געזען אז די וועלט קען איך נישט טוישן האב איך געוואלט טוישן מיין לאנד, עלטער געווארן געזען אז מיט די מיין לאנד קען איך אפילו נישט טוישן האב איך געוואלט טוישן מיין שטאט ווען איך האב געזען איך קען שוין אפילו נישט טוישן מיין שטאט האב איך געטראכט מיין משפחה מיינע גוטע פריינט וועל איך טוישן איך האב געזען איך קען זיי אויך נישט טוישן האב איך געטראכט איך וועל מיך טוישן איז לכאורה מיט דעם בעל שם טוב פארשטייט מען עס זייער גוט אויף וואס האט צאנזער רב געזאגט? סאנדער האט געזאגט אזוי, איך האב אנגעפאנגען האב איך געמיינט אז איך גיי טוישן די גאנצע וועלט, צום סוף האב איך ריעלייזד אז אויב איך גיי מיך טוישן, איך וועל טוישן מיין בליק, איך וועל פארשטיין אז יעדע זאך וואס איך זע אינדרויסן איז נאר פון מיך, און איך דארף עס פאררעכטן אין מיך, און איך וועל עס פאררעכטן אין מיך, דורך דעם גיי איך עווענטשעלי טוישן די גאנצע וועלט. נישט פשט אז סאנדער האט עווענטשעלי אויפגעגעבן אויף זיין חלום צו טוישן די וועלט, ניין, ער האט פארשטאנען אז כדי צו טוישן די וועלט דארף ער זיך טוישן און אז דורך דעם וואס ער וועט זיך טוישן דורך דעם וועט ער טוישן זיין גאנצע פאמיליע, דורך דעם וועט ער טוישן די גאנצע שטאט, די גאנצע לאנד און עווענטשעלי וועט ער טוישן די גאנצע וועלט אזוי ווי מען זעט טאקע היינט ווען מען קוקט צוריק יארן שפעטער אז צאנזער רב האט שוין איינמאל געטוישט א וועלט און זאגט ער דיך אז געטוישט די וועלט האט ער דורכן טוישן זיך, אז א מענטש דארף אלעמאל אריינקוקן אין זיך און טרעפן אין זיך די זאכן וואס ער דארף וואס ער דארף טוישן, און ס'שטייט פון בעל שם טוב אז א מענטש דארף זיך אליינס אויכעט דן זיין לקב זכות, מען דארף טרעפן אויף זיך א דין לקב זכות, מען דארף טרעפן אויף יעדע איד א דין לקב זכות, זאל די אייבערשטער טאקע העלפן זאל מען נאר זען גוטס אויף אידן, זאל מען אנקומען צו די מדריגה וואס דער בעל שם טוב שרייבט אז א צדיק גמור זעט נישט קיין שלעכטס אויף אידן, אזוי ווי ווייסט מען ביי אסאך צדיקים, צו ביי ס'איז געווען בעלזער רב אין די פריערדיגע דור, ס'איז נישט געווען אזא מין מושג אז מען זאל זען א שלעכטע זאך אויף א איד. ער האט געזען א איד פארן אום שבת דארף שוין אפהיטן דארט אין ארץ ישראל פרייע חברה האט ער געזאגט זיי האבן זיכער פארגעסן אז עס איז שבת ער האט זיכער אויב אויב האט זיך געמאכט אז ער האט אמאל פאר זיינע אויגן געקומען עפעס ער האט אלעמאל געהאט א דין לקב זכות און מיט אן אמת געמיינט און א צדיק גמור זאגט די בעל שם טוב עס זעט נישט קיין שלעכטס זאל די אייבערשטער טאקע העלפן זאל מען קענען אנקומען צו די מדריגה מען זאל נישט זען קיין שלעכטס אויף קיין שום איד און אויב